Ntagete evidio ekero abana bonsi pi, na efamiri engima ya Simion echae, oria orenge ekingpin ya Gusii, bonsi pi. Ntagete monyore ujumbe eye, buna nyachae tarenge kiongozi kia Gusii ase echeche, tarenge kiongozi kia Gusii ase echeche. Kere nyachae arenge kiongozi kia Gusii. agakwa, agatindikwa iga are gosinyosia. Bono egento omanyete otokora neke, na intwe toigorere omochie o Nyasae embira yaye twacha twarora, twabeka nonye na amauga oo. Ekero twainyori buna abagusii ngai twarure, nyarosie naintwe be museum, naende ekebonokio ekere Charles Nyasae. Korwogera maata,
norochenchera omogaka raire arereru, na aye otakoigora enyomba eye omogaka, toche torere omogaka nyachae buya, ntwamorerete buya.
Geikere Charles Nyachae, tata omino arenge omonto bw'omosimamo. Nekemanya nere na Raila, maji na mafuta, mbare koigwanana. Amache na amafuta, mpaka ogokwa kwaye tarenge na Raila Amolo Odinga. Lakini, kera abwate omosimamo buna oyio, abagusii mbabwate expectations korwa ase abana baye. Bono iga Charles Nyasae tindi are omosibwa mobwate buya, timanyeti gose ore two term gose one term, nakoba juzi kogotera chimu, eyi ore buya notoregete, rakini bono totagete torore Nyasae ime yago. Sa familia ya Nyasae ere ontwe ogwanchekwu pi, bosa iga, endee. Naye bono omochokoro, abankwa igo matiang'i, akoroka aye chaye ango, timanyeti lakini namogochia ase comment section, na chaye, matiang'i nkoigwa nomoeire. Lakini efamiri eye ya chaye, ntori gotiga ekwu pi. Totagete embeyo erere igoro, twaimoka oo, twagenda intwe twabeka amauga, twainyoria ngaki twarure. Kobua nabagusii, nigo twabwate chijensi nchirache iboro chionsi nchimeti inye chane nigo 2013, nchimeti inye chane nigo 2007, ntomaete inye chaye ebinto mbirakore totamaete, togete goika oo tomanye naki inye chane noatindegetua, abande baito ntware koba allowed tosoe egari ng'a na amatanga twacha, security yabekire okagera ng'a ntwe chisese. Bono otoganeti tonyore enchera ekoba iga, inye chaye ebita biaye bigorwa. Torosirie gwenchera buya ase togoika mpaka ase embere yaye, twabeka amauga, twaku chibicha, naintwe twateba ng'a chisokoro chiaito chitoigwe. Ng'a bono gusii iga are gotaka gokwana kende, emango okogenda. Inki totagochiira togambe na Nyanchare tomanyete ng'a bono nabo amang'ana are iga? Naintwe totware egento tokoroka ng'a at least a legendary moment. Hei! Igo ntete efamiri ya nyasae manye iga. Nyasae tabete kiongozi ase echeche. Bono iga togokwana ng'a gose inche achete amo, egento kia kogera bono iga tobwate omoyo bwa ogotogia matiang'i, nase eng'encho nyasae successfully nanyarete otoreta amo buna abagusii. Bono naki tonya koiborera naki, ninki nyasae akorete kere right, kiagerete akareta abagusii amo. Kulingana na analysis yane, okobesa etebe. Ekio nakio kwaretete abagusia amo, tokoinyora intwe mbarabie. Abanto bagatomanya intwe mbarabie, bono igo omonto onde bwensi aamanyete chinyoni chiaye. Naki ngotebia matiang'i ng'a option teiyo, mpaka oike ase etebe. Chikoro echi chiaito emia, nachi togoaka togoikire nachi ase etebe. Kei, egekogera tari matiang'i koba obopresident bwoka. Chitagete tobwate are ne chinyinge, tari matiang'i beka koba president. Intwe gete naende omogusii ache amo. Period. Tari matiang'i beka konyora ekero kere. Oboamo ne egento kia moimo. Bogere mbakerete William Ruto chikura. Raila Amolo Odinga baminyokenete na Ruto sana. Lakini bono nigo abakonyora amagenderero. Ase engencho ya obomo bwabo. Tari segi, tari ng'a abakomotegia, enchera eba bonsi ore omogoika amotetetie ng'a bono genda ebereria, kama eng'ombe, kora bwango, richa eng'ombe, nyebugerie omorori, obwo na obotirigoyu, ng'a ase mbarati ati to- to hakuna kitu kama hiyo, magenderero taiyo agocha gosia ase ogotugama, am telling you that, ganya morore, ng'a twende twebereri, nchera ki? Egento kegokera totware chinguru koreta amagenderero gosii. Obwamo boka. Yakobo omo bogotoa chinguru. Tonyore ekiongozi ekemo gegokotogonya buna amatiang'i, gose maragonye mwamwire. Ekero Gusii engima tobe egento ekemo. Totware chinguru. Eki nakio otoa chinguru. Amang'ana ayio ogoteba ng'a tochi kwabereri. Serikali teri kwabererigwa. Ebinto biria amagendera aria akoretwe kwa lazima. Nkorwa naraire akore chisaabo, inki totakoira matiang'i gose mara agoita rende chinguru ki mwatebire abanto ba- namariga nere naro, to- tomoe chinguru, oito ogochora buna abagusii, matiang'i aigwe chinguru ache gosukumera ebinto gochia aria, what is the problem? Haya, tari nyasae bieka, ntobwate abagusii.

nomwana bwa Yona. Mondigerie gesairo ache ense echanere atotebie era noyo bwa Yona gose tari bwa Yona. Ere egesaku kiaye ntoche nkiga asende gosuka, ngenge ekianya kiaye ndoche igare enchera gete iga abamura baye mbare kwebeka buya. Omonto tomenyete Charles bieka. Charles nere taratotebie naki amang'ana akoba. Ere egusie ere ODM, ere are Jubilee. Ere egusie ase oire na matiang'i, ere ntomanyeti ase aberete. Igo bono nintwe chingaki chiaikire tokweinyora n'engencho twarure buna abagusii. Tokorangeria abanto baria barenge ama- abachumbe kare, bacha ang'e batwerese naki twachire ang'e toike restaurant. Gekogera mwanche mwancha. Naende obogavana nyamira ekichana ekio chigotenena. Abagaka bonsi pi tose tobabeke isiko. Ebichana ngwira bire obogambi, lakini ehistory ntobwenerete ko understand ng'a egusii yakore ki? Yarure. Ntaete kobanga the next time ng'ake gusii, ngoenda mpaka o Nyachae, ndore gose ning'ancheru, nse ororo, ndore embere ya Nyachae, mbeke amauga. Naro na erimo iga nkoria Yusufu ase Ongari, ng'ende mbeke omosani one naro okonia amauga, mbeke iga ase embere ya Nyachae, nsabe. Period.

Naroro omosubati onde igaa okoruku okoru Kisii county, lakini Nyamira in fact inche nkoba nde forced gochia Nyamira politics. Am being forced gochia Nyamira politics on two basis, one, amagenderero, two, ko campaign, omogusii ache amo na matiang'i. Simple. Gekogera okonyora omosubati kabisa korwa Kisii County, omogocha goteba ng'a onye e- e- university eri gekwaga achio, ekoruru eko- ekwa Ruto University. Etokonyoroka Ruto Nyamira University College, kwani iko nini? Onye sobo university eye korokwa Ruto, ntungu ase gocha komoroka? Inki batari komorokera? Tiga mbatebi iga baria bagoikaga ng'a aumete Ruto. Moi akamokana. Omoete chibesa akamorenda kabisa akamotuga mpaka agaika ase ayete akamokana aria omongwana oyo tari muya. Uhuru bakorete kome egasi ya deputy president yaye akamokana Raila namokanete ebi ndasukumetwe namokanete. Inwe bono nigo momaete komobua. Gwegwe, ntomaete ngiya kobaira oye chibesa koragera ng'a bono ogocha Nyamira oteba inaki ero koruta university. Nyache aboke, nyache aboke, kei, ndete ng'ende mbere aa Nyachae mbeke amauga oo, buna ngoika will see next time in the next one or two weeks, baria baroche ng'a nabo toike ase mbere ya Nyachae, inchuo, mbwate ase twagenda baka oo, ng'akere esimi yane nere aa, tobange buna evijana ase mbere ya Nyachae tobeke amauga oo. Na intwe tworokia abanto ng'a abagusii ntobwate legends baito bakwete, twabwenerete gotegerera. Nabatebetie ng'a nyachae nere ogerete epaaro eria erwete keroka, egaika nyangusu, nabo babunga eeri, nyachae, babunga eeri, egroup eywo, epaaro ya keroka, nyangusu, town ere ande. Nyachae bakagera epaaro eria erwete korwa ase akorokwa ng'a keumbu, igare, ebrahamia.

Alafu matiang'i akamanya kobwatera oo, mogocha gototebi ng'a Nyasae tokomotiga are aria igo, mpaka Simion Nyasae aboke. Kei, embere yaye to tobeke amauga, toinyore ase abogusii twarure, period. Kera enkeo mogototebi igaa. Inyora ogosubscribe ekero kwagochire evidio yane. Alafu ekero kwagochire evidio gwasubscribiri, babere gani osapote echaneri yane, enamba yane nere eye. Buna bono ntete kogenda gosii, ko rigia evijana togende iga, na motusapote toike tokore amang'ana gosii ase embere ya Nyasaye mpaka tutafika, enamba yane nere amo. Barimo motagete gonkwanera, ng'akera esimi, nsemi. Chitopic echi chine gokwanera igaa, ninwe mokong'a, Jamba atebi ng'a baria bakong'akerera esimia nabo abanto inaki mokwa, rero kwanera eke. Mbuya mono sana, timosesenigwe.